NADC General Service luatter lawmhnak an ngei. NEC ah skill development kong an ceih. Cozah he ton awkah KNU Yangon an phan. Thawngpang thar fiangfai deuh in Minister nih lungphum a phum. Union Minister of State for Development of North Eastern Region Donor Minister Pru Pavan Pu Braban Singh Katawar cu tuzarh cawn nihnih September ni kul le nili ah khan Lawngtlai a hong Lai Autonomous District Council Forest Office pawngah sianginn saknak ding lungphawm a kan phawmpiak. Sianginn hi LADC ram chungah sak ding a si lai i a dihlak in sianginn sawm li le pakua sak ding a si lai. Hi chungah hin primary sianginn kul le middle sianginn kul le kua sak ding a si lai i a dihlak in tangka hman dingmi hi crore hlei khat point pakua a si lai tiah thawng kan theih. Donor minister nih cun donor minister lakah keimah lawng hi Lairam ah voihnih a rak tlawngmi ka si men lai. Nan ram ah hin rianṭuan ding tampi kan ngei rih i rian kan ṭuan khawhnak lai kan ṭuanpimi kan hawile an kut nan cakter rih a hau tiah a chim. Pu Si Ngun Lian Cung Chief Executive Member Lai Autonomous District Council nih cun hi bantukin Donor Minister nih kan khua kan ram a hong tlawn i Lungtlai khua ah sianginn saknak ding lungphum a kan phumpiak hi lawmh a um tuk ko tiah a chim i a hruaimi Congress cozah nih hin a caan chungah ṭhanchonak rian tampi a ṭuan cang tiah a chim fawn. Cun Donor Minister nih hin Saihakhua ah i khum zakhat um khawhnak ding siizung saknak lungphum a phumpiak fawn hna. Lawngtlai District i Central cozah hram domhnak in ṭhanchonak rian ṭuanmi zohkhenhtu Lawngtlai District Level and Vigilance Monitoring Committee cu an chairman Pu CL Rual, Member of Parliament, Lok Sabha hoin DC Conference Hall ah tonnak an ngei. Hi tonnak ah hin Lawngtlai District chung i MG, NREGS, IAY, PMG, SY, NRHM le a dangle hna kalpi ning cipciar ngai in zohnak le chimnak an ngei hna. Chairman CL Rawl nih cun kum liam cia ah Lawngtlai District nih cun rian a ṭuan rian a ṭuan ṭha lem lo i tukum caah bawmhnak tangka a tam kho lai lo. Fak deuh in kan i zuam a hau tiah a chim. Pu Bela Khiti, Project Director DRDA nih cun Rianṭuannak report pek kongah Internet maivan a ṭhat lo caah an tlai tawnnak kong a chim i tonnak i a chim ning ahcun Lawngtlai District chung i MGNREGS tangah job card a ngeimi chungkhar thong kul le thong ruk zahnih sawm nga le pariat an um. Vusi ramhlun Lawngtlai West Constituency mla zong nih thil umtuning setmat tein kherhlainak bia a chim fawn. DPC thar lawmnak le ṭhing thlahnak ngeih a si. Lawngtlai District chungthu SSA District Project Co-ordinator Pu LZ Tluang cu tuzarh nikul le niruk ah khan SSA staff pawl nih thlahnak le DPC thar si lawmsang zual lawmhnak caan an hmang. Pu LZ Tluang hi DP, DPC rian caan saupi a rak ṭuan cangmi le SSA Lawngtlai District ṭhanchonak ca ruahnak a rak chuah vemi a si. Atu Central Iang Lai Association ah President a ṭuan liomi zong a si. Deputy DPC Pu Van Lal Vuan nih cun thlahnak bia chim in kan pu hi michuantlak le faktlak minung pakhat a si. Kumhra chung SSA tang a rianṭuannak ah faktlak le zumhtlak in rian a ṭuan i a naule pawl sinah le a ṭuanpimi hawi sinah theihthiamnak tampi an kan ngei tawn tiah a chim. Pu Elzet Tluang nih cun thlahnak bia a chim ah kum hra chung rian an ṭuannak ah tluang tein le buaibainak um lo tein an kal khawh cu a ṭuanpimi a hawile pawl nih felfai tein le zumhtlak in rian an ṭuan caah a si i an rianṭuannak ah laksawng an hmuh khawh zong kha amah a ṭuanpimi le pumpeknak ruangah a si tiah a chim. Cun a kaltak dingmi a hawile ṭuanpi pawl cu hlannak in rak i zuam chin u tiah forhfialnak bia a chim fawn hna. DPC thar Pu Si Lawm Sang Zual hi CEM Personal Secretary i a ṭuan liomi a si. Hussein-a nih cun a biachimnak ah SSA department ah hin kum sarih hrawng ka rak ṭuan cang i ka khual tuk len lo. Ka fel lonak le tlin lonak tuahnak nan ka chimhhrin i nan ka donghkan tu tu ka herh ngaingai tiah a chim fawn. UPC Council Veng Local Church nih Biakinn thar an on. Tuzarh ni kul le ni nga ni ah khan United Pentecostal Church International Council Veng Local Church nih cun Biakinn thar an sakmi cu Pathian sin hlanhnak le onnak caan an hmang. Hi caan ah hin Biakinn a hong ding in Saiha in District Superintendent Reverend Dr. C. Sihmo cu Lawngtlai a rak phan. Chun ah pumhnak caan an hmang i bia le hla in Pathian thangṭhatnak le lawmhnak caan an ngei. Zanlei ah zanriah dumṭinak an ngei fawn. Hi biakinn hi a rak thawkka ahcun chungtel sawm sarih hrawng an rak si i atu, atu an dirhmun ahcun chungtel, chungtel zahnih le pali hrawng an si cang. LADC General Service calak tharmi Group B officer le accountant lak tharmi induction service ngeih a si. Tu zarh ningani ahkhan Lai Autonomous District Council General Service ca lakmi officer minung pali le accountant ca lakmi minung pakhat cu Phung ningin cohlannak le thlacampiaknak LADC Forest zungah ngeihpiak an si. LADC General Service ca Competitive Examination cu kan hnulei a liamcia July ni hlei sarih thonghni le hlei thum Ahkhan government Lawngtlai College ah tuah a si i hi rian a halmi le camin puai a phitmi hi an dihlak in zahnih lengkai an si. Minung hleikua personal interview caah thim an si i anmah anmah lakin minung pali rian a lawngmi zat thim ṭhan an si. Hi rian caah hin minung pali cu a donghnak ah an thiam ningin lak an si. Tuzarh ah khan rian peknak ca an chuah colh i thimmi officer pali hna nih cun rian awtnak ca an pek colh ve. Hi an lak tharmi Group B officer pali hna le naite an rak lak tharmi accountant pakhat cu phungning in cohlannak le thlacam piaknak cu kan chim cang bantukin tuzarh ningani ah khan ngaihpiak an si. Hi caan ah hin Deputy Secretary Pu Ann Farnbual nih Baibal relnak le thlacamnak a ngei i Executive Secretary Pu Si Zoram Thang nih forhfialnak le biadang poimawh tampi a chim fawn. Pu Zoram Thang nih cun kan ram le miphun sersiamnak rian a ṭuan ding le Pathian thei bu i mipi rian ṭuan dingmi nan lakah hnabeiseinak nganpi ka ngei tiah a chim. Zanlei ah Executive Secretary nih cun thingpidin ah a sawm hna i cu ah cun biaroling taktak pakhat a chim. Hlan ah cun rian kan rak pekmi hna hi ahote an si le zei an si zong ka thei lo. Atu rian peknak caah ka min kan thut bakin ka lungthin ah lawmhnak le hnabeiseinak a um thluahmah. Hi bantuk ding le Man tein kan kal peng ahcun kan ram a dam ko lai tiah a chim fawn. Anti-corruption bureau nih vati director buai High Court ah appeal an tim. Anti-corruption bureau ACB hotu le nih cun special court nih

Sihi te nih cun special code cu taza cuainak nawl cu zoṭhat i siamṭhat herhmi siamṭhat an hal. Asinain special code nih cun hlang hna lo tiah an ti i hi bantukin thil hi a daihter a si ahcun caan zeizat Caan zeimawzat har le fe in kan rak ṭuanmi kha zeihmanh lo ah zeihmanh lo ah a cang ne ko lai cuka tiah an ti ve. Chimcang bantukin AHN vati director hlun Pu Sang Hin buainak kong ahhin ACB nih cun DPNAR secretary sinah taza cuainak nawl an lak. Asinain upadi nih cun

Hleithum, zinglei i Laipi tlang zung cim a cimmi le leimin kongkau ah hlathlaitu palek pawl nih cun an hmuhning cabia kawta an tlun cang. Hi vanchiatnak a tlungmi ahhin PWD Chief Engineer an hrem liomi Van Lal Duhsak le PWD zung ṭhattu ding i an ruahmi contractor Lal Hma Sawn Thenzawl kanan veng i a ummi cu mawhphurtu ah an puh. Laipitlang vanchiatnak a tlungmi kongkau ah hin Sihni Raymond Lalbiakzam nih cun May ni, May ni hleili thonghnih le hleithum ah khan Bawngkawn Police Station ah FIR a pek hna. FIR cu Hlathlai colh in Deputy SP Zoramsang Ralte nih cun thil umtuning a zohfian hnu ah September ni kul le nithum ahkhan court ah charge-sheet an luhter. Thawng theih ning ah Panek pawl charge-sheet tuahmi ahcun PWD zung cimmi cu a cimh hlan ah PWD CE nih a nawlngeihnak hmang in a ṭhehter khawh hna. Asinain ṭheh dingin rawtnak a um lio hrawng i PWD E-inn si Van Lal Duhsak nih cun cozah ah ṭhehsiannak a hal hmasa i a muan tuk caah vanchiatnak hi a tlungman i ruah a si. Contractor Lal Hma Sawn cu PWD zung ṭheh dingin chim a si thokin Nihlei nga chungah ṭheh dingin ti a si lioah rianbuang tukin a ṭuan i hlei nga chungah zei huaha a ṭuan manh lo. Cu lawng si loin tangka i canter khawhmi thil a buaipi hmasa tiah chim a si. Chim cang bantukin mei nihlei khat Zarhteni zinglei suimilam pathum hrawngah Laipitlang leimin le PWD zung cimmi nih a thlanglei ummi Innkua a hrawh i minung hleisarih an thih pinah minung pahra nih hliam an tuar. Hi vanchiatnak hlathlai dingin nawlngeihnak an pekmi ministerial inquiry Dr. Franklin Laltinkhum Aizawl DC nih cun Vanlalduhsak mawhphurtu ah a puh i cucaah cun Vanlalduhsak hi May ni kul in ni riat Thong hi le hleithum ah khan a rian in dinhter a si i August ni kul, ni kul le ni ruk, thong hnih le hleithum ah khan ni sawm kua chung dinhternak hi dinhternak hi an chap ṭhan. NEC ah skill development kong an ceih. North Eastern Council, NEC, zungpi umnak Shillong khua ah tuzarh nihnih ni khan NEC Secretary hruainak in Skill Development kongkau ah tonnak an ngei. NEC hruaitu pawl nih cun North East Bial mipi pawl cu carel le ṭial thiam tahnak ah sang ngai hmanh ding law eidin kongkawlnak hmunkip ah kan har ngai i kan sifak ngaingai. Mino rianṭuan lo an tam ko tiah an chim. Mino pawl caah an thiamnak he aa tlakmi rianṭuan ding a tlawm. Cucaah cun skill development hmangin mino caah hmalak dan ding khua khang in Tonnak hi ngaih a si kong an chim. Hi tonnak ahhin Central Cozah Ministry of Ministry of Labour and Employment nih Guidelines on Skill Development Intensive Schemes SDIS ruhrel a sermi cu zohṭi a si i SDIS hmangin skill development le vocational training caah tangka Timhlamhnak le Central cozah nih phaisa a thawh ding hna chimfialnak an ngei fawn. National Rural Livelihood Mission le National Urban Livelihood Mission tanghi skill development caah tangka chiahmi a hlan nakin karhter a si kong kha State aiawh pawl Hngalhter an si pinah Jammu and Kashmir cozah nih Udan scheme hlawhtling ngai in a kalpimi cu tha tein hlathlainak tuah sisehlaw North East ah hman dan ding dap ve sisehlaw an ti fawn. Grand National Union hi Chairman Commander General Mutuseipo le a hawile minung pakua hna cu Kawl cozah hruaitu hna ralkap bawi ngan hna he ton dingah Yangon khuapi cu cacawn nilini ah an phan cang tiah BBC nih a ṭial. A ra laimi September ni kul ni riat Thong hnih le hleithum cacawn niruk ni ah kap hnih ton biaruahnak an ngei kho men lai tiah an ruah kong KNU, KNU General Secretary Pi Daw Saw Kyi Tu Win nih a chim. Kap hnih an i ton tikah ram pumpi kahdaihnak kong Hriamtlai hna he buaibainak a can ṭhan lonak ding kong hriamtlai bu hna he a dik lo ningin i aitannak hon cang ding kongkau hna an ceih lai tiah theih a si. Atu kap hnih in Kahdeih hnatlaknak a tuahmi a si ko nain remdaihnak ṭuanchuaktu bu le KNU lei in ṭuanvo ngeitu hna karlak lawngah minsen an rak thut hi a si i a taktak a ngaingai ti ahcun a bi in ṭuanvo ngeitu hna he a fekmi minsen thuknak ngeih khawh hi a herhmi a si tiah Vidawhsaw Gihduin nih a chim, Israel nuclear kongkau ah lunghrinh, Nilaini ah Iranian President Hassan Rouhani nih Israel nuclear kongah lunghrinnak a ngei i an nuclear kongah Iran foreign minister hna le nitlaklei ram hna tonnak An ngeih deuh hlan ah Israel nih a nuclear hi US kut tangah a chiah awk a si tiah a ti. Iran nuclear kongah Iran Iran foreign minister hna le US, Britain, Taluk, France, German le Russia tonnak an ngei lai. Thongkhat zakua sawm sarih le pakua i Iran Revolution a chuah hnuah atu hi Iran le US karlak ah tonnak biapi cem pakhat ah aa telmi ve UN conference ah Iranian President Hassan Rouhani nih Israel cu non-proliferation treaty ah chungtel sinah a lak ve awk a si tiah a ti. Non-proliferation TT a sullam cu nuclear hriamnam karhter lo dingin biakamnak tuah a si. Israel nih hin nuclear zeizah dah a ngeih timi a phuang bal lo nain A zumh dingah cun tampi a ngei lai a ti. Middle East ahhin Israel lawng hi NTP ah aa tel lomi a si. Israel zong hi a rannak in chungtel sinak a lak colh ve ding a si tiah Iran nih a ti. Iran President Rouhani nih a chimmi cu Middle East hrawng i nuclear

nuclear hi zei bantuk ram hmanh nih an ngeih lo ding a si zeicahtiah a hman lomi hriamnam ngeih ding ngeih dingin ahohmanh aa tlakmi an um lo tiah UN ah a chim UN General Secretary Ban Ki-moon zong a chim lio ah a um ve kan nuclear kongah zumhlonak in donghter ka duh cang i a rannak in hnatlaknak tu ah

Kawlram miphung hrampi zohṭi Kawlram President U Ting Sin he Kawlram a phami America President hlun Nobel daihnak laksawng cotu Mr. Jimika Tar hruaimi The Elders and Independent Group of Global Leaders bu chungtel hna cu atu nai ah tonnak an ngei tiah RFA thawngca nih a ṭial. Cu tonnak an ngeihnak ahcun phunghrampi remnak kong, Rakhine ramkulh buainak siamremnak kong le kum thonghnih hleithum Kumdih ah ramkhel ruangah thongtlami vialte pakhat hmanh tang bak loin chuah dih ding kongkau i ceihmainak an ngei tiah President Zung in thanhnak an tuah. Naypyidaw i tonbia ruahnak ah President U Thein Shin nih a rauhhlan ah ram pumpi level in remdaih hnatlaknak cu mitsen minsen thut khawnak hnga ding caah an tuah cuahmah ko. An tuah cuahmah kong le kahdaihnak tuah a si ko cang nain caan sau a ngahmi remdaihnak hmuh dingah ramkhel tonbia ruahnak tuah a herh rih kong a chim. Cu tonbiaruahnak ahcun Vuanci U Saw Htin le U Ung Min hna zong an kai ve tiah theih a si. Phunghrampi kan remh lai maw? Tharin dah kan ser lai timi kong he pehtlaih in National League for Democracy NLD party nih tuzarh chung hrawng hin ruahnak an langhter lai tiin theih a si. Pensenlami ca department sertim naite i Chin State Parliament meeting nih Chin State ah cozah rianṭuan pensen Laimi hrangah department thar dirh dingin hnatlaknak a tuah. Chinland Guardian nih a ṭial. Pu Nan Seih, Paletwa, Mekwaung, Nambar ngei ah a tonmi nih cun biatung dirhmi cu fakpi in a dirpi i a tam u hnatlak nakin meeting biakhiah a si. Doctor Ba Muang, Chin Minister of Social Affairs nih a chim i Chin State i pension ei lio pawl nih thlatin lahkhar hlam ah Mawngua Mawngzua khua ah va kal lengmang an hau tiah a ti. Asinain hi meeting hnatlak cia kong hi Central cozah sinah phanhpi a hau lai tiah a ti rih. Chin State lawnglawng hi Burma ram chungah pension department pakhat man a um lonak state a si. Chin Parliament meeting cu September ni hlei sarih An thawki MP kul lawng an kai. Pali an bau i a baumi lakah Chief Minister Pu Phung Ngai ai tel ve. YLA Day voi sawm thum pakuanak cu Lawngtlai ah hman a si. YLA Day voi sawm thum pakua lawmhnak cu September ni kul le ni thum ah khan branch kip ah hlunghlai ngai i lawmh a si. Central Way le hruaitu nih damdawi in, ngakṭah zohkhenhnak inn le TNT lunglei le hmun dangdang ah bawmhchannak an pek hna. Cun Siiwail le hruaitu pawl le LADC bawi pawl nih hi ni lawmhnak hi Town Branch cheu ah an hmanpi hna. Way le hi. September ni kul le ni thum thongkhat zakua sawm sarih le kum li ah dirh a rak si. SSA Employees Association Lawngtlai District General Conference voi sarihnak CY le hall ah naih a si. Pu V Zirsang EM in charge Middle School Education cu Khuallian si in SSA Employees Association Lawngtlai District General Conference voi sarihnak cu September ni kul le niruk khan CYLA Hall ah a hmanpi hna. Pu Zir nih member forhfialnak lei in mi pumpak nih mah le sinak cio kan hngalh a herh. Cun mah rian cio ah zumhawktlak le felfai i ṭuan a herh fawn a ti. Cawnpiaktu Cawnpiaktu hna cu lahkhah laknak lawng i ṭuan lovin midang caah thluachuahnak sitertu si dingin a forhfial fawn hna. Khualian nih cun mi pumpak thil, bu thil i kalpi lo dingin le ramri miphun ṭhanchonak dingin fakpi i kan ṭuan a herh tiah a chim. Hi conference ahhin chunhlan ah Pu Ke Thang Zawn an President nih Chairman rian a ṭuan i Vice President Pu Vi Lalṭanpui nih chun hnu ah Chairman rian a tlaih. An biaceihmi ah Teachers Training, Inn Service Training kan neih khawh nakhnga LADC bawi pawl sinah hal siseh, Contributory Provident Fund CPF chiah siseh, Kan member lak i rian a ṭuan ṭhami General Conference ah thangṭhatnak pek si hna seh ti le SSA tangi a ṭuanmi nih pehtlai thliahmah i lahkhah kan lak khawh nakhnga timhtuah siseh ti hna ai tel. Conference a kaimi vialte biaceih dih in ruai an ṭheh. Kha vial kha zarkhat chung thawngpang thar kan thanh khawhmi a si.